Good morning Ghana me ma Ghana foɔ nyinaa akye ɛsan so ma mo akwaaba ɛde ba me kanawu talk show adwumadie yi so me din ɛde Jonathan Nii Amaa Ashite a me firi Odododiodo constituency na ɛnɛ Me ne me nnamfofoɔ, me ne m'abusuafoɔ Ghanafoɔ reba abɛbɔ nkɔmmɔ na yɛahwɛ sɛ yɛn banbɔ ho nsɛm wɔ yɛn man Ghana mu ha sei, ɛte sɛn under Akuffo Addo government. Nti mempɛ sɛ mɛkasa pii. Yɛkɔgye nkratoɔ aba. Montwɛn yɛn, yɛbɛsan aba.

Yoo meda mo ase sɛ moanya asopa atie me atwɛn me ama maba. Ɛndɛ yɛɛba abɛkae abakɔsɛm na yɛde atoto dea ɛɛkɔ so sisiei ho na yɛahwɛ sɛ yɛba abɔ ho nsɛm under yɛ President His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Ɛte sɛn? Akufo-Addo wɔ opposition His Excellency, deɛ yɛbɛte ara ne sɛ Ghana yɛayɛ mmɔbɔ dodo. Ghana yɛayɛ mmɔbɔ dodo ɛna sisi a no yɛmaa no power no yɛayɛ mmɔbɔ ɛsen first no. Ghana yɛayɛ mmɔbɔ no sisi a yɛayɛ mmɔbɔ sen first no. Yɛnhwɛ sɛ sɛn na yɛma mbɔ ɛɛ yɛman no ne bammɔsɛm ɛte. Yɛbɛkae a ankyɛ yɛto aba ma His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo Addo obedii president yɛsoaa no in as president of Ghana 2017 ankyɛ biara ɛna yɛa nipa a ɔbɔ yɛn ho ban Maxwell Mahama yɛkuu no ɛwɔ Dɛnkyira Ɔboase yɛako Maxwell Mahama firii Ɛnka wɔn a wɔn koma to wɔn hama no, me ne wo, yɛhuu ne, wɔn pictures. Yɛhuu wɔn videos. Yɛkyekyee wɔn sɛ ka yɛbɛyɛ dɛn, yɛbɛ sɛntɛnse wɔn. Ɛnka asotwe a ɛwɔ hɔ no, ka ɛwɔ sɛ yɛfa ma wɔn. Nso me, me ne wo, yɛte Ghana sɛ Ghanafoɔ, Ghana adehyeman mma. Nso yɛnnim sɛ yɛakye, yɛatoto wɔn awe o, yɛakye wɔn de ayɛ abɛnkwan o, yɛde ayɛ rice soup o, yɛnnim. Ɛne yɛfrɛ yɛn ho Ghanafoɔ. Asɛm no baeɛ, obiara di hoo! Ghana baabi a wobɛkɔ biara, yɛka Maxwell Mahama asɛm. Ɛdeɛn na yɛtumi yɛ maa no? Monhwɛ, wɔkɔyɛɛ no statue de sii hɔnom. Statue, ɛno na ɛbɛhwɛ n'abusuafoɔ. Wɔagya ɔbaatan ne ne mma mmienu, yɛkumm wɔn firii. Na sɛ mo a mo bɔ yɛn ho ban ɛwɔ Ghana na yɛ ku no a, na me me ne wo yɛ yɛ hwan mo? Sɛ under Akufo Addo government yɛ tumi ku yɛ Maxwell Mahama asogyafo asrani a ɔno ɛbobɔ me ne wo yɛ ho ban no, sɛ yɛ tumi aku no ama ɔmo a yɛ ku ɔmo ku Maxwell Mahama ɔmo da so nam. Ama ɔmo a ɔmo ku Maxwell Mahama obi de hyeɛ a ɔno na ɔbrɛ fie ansa na ebi mu nsa kɔ wɔn ano. Yɛku no firii yɛn mampanyin, wɔn a wɔku Maxwell-Maama ne wɔn mpanyimfoɔ. Yɛnteeɛ sɛ wɔde wɔn ayɛ lai soup o, yɛnnim. Yɛfrɛ yɛn ho Ghanafoɔ. Ɛno da nkyɛn, time a yɛ President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɔwɔ opposition ɛna yɛteeɛ sɛ ɔka kyerɛɛ media sɛ ɔngye our state security ndi.

Ɛyɛ question a ɛwɔ sɛ yɛbisa yɛn yɛn mampanyin Nana Addo Dankwa Akufo Addo. Ɛmi sɛ time a ɔwɔ opposition no, asɛm no wanhyɛ da ntena ase andwen ho yie sɛbe ansa na ɔkaa saa asɛm no sɛ ɔngye yɛn state security ndi nti na ɔkɔfa nkorɔfoɔ a wɔfiri Serbia, ɔkɔfa mercenary from eh, South Africa ɛbaeɛ sɛ wɔn mbra na wɔn bɛ traini Saa nkwaa no a yɛfrɛ wɔn Delta Forces ne Invisible Forces no ama ɛnnɛ yɛakyerɛ wɔn sɛnea yɛbobɔ tuo, wɔn di ntutu asɛm, wɔn di nyambrasɛm wɔ yɛn man mu a yɛntumi nka hwee. Ghana, we are slaves in our own country. Sɛ ɛnyɛ saa a, Delta Forces tumi nya gas kɔ Mampanyin ne office. Flagstaff House kɔ akɔ Chief DSP Nanka Bruce bu no free. Yɛte man mu ha sei. Sisi a biribiara yɛ clear. Sɛ NPP ne bo a, wabo kwa. NPP ne kyew kum, wakum kwa. NPP ne wia wo sika wawia no kwa hwee yɛntumi nyɛ no hwee sɛ ɛnyɛ saa this same delta forces and invisible forces they had the gas to go to a court court a menim sɛ yɛne me ne wo yɛnya asɛm na yɛntumi nsɔ ano a yɛde kɔ court ɛma biribi akɔda din ɔmo kɔ court ɛkɔ kɔ boo judges ɛma judge de mmirika ada yɛwerɛ fi Judge de mmirika nka dɛ ɛnyɛ saa dɛ no a nka mennim mpo koraa mpo sɛ yɛ judge foɔ moyɛ adeɛ ɛyɛ a yɛmfa yɛ judges no koraa mpo nkɔ Olympic games na wɔbɛtumi awini ama judge de mmirika sɛ Usain Bolt adɛn nti a Delta forces ɛɛbo wɔn ɛfiri wɔn nkɔɔfoɔ a yɛakyekye wɔn ato prison a yɛde wɔn asɛm aba court yɛkyee saa nkwadaa wei a Yɛ yɛ san yɛ ɔmo thousand eight hundred Ghana cedis eighteen million yɛn tumi nfa nsi single room obi tumi ko akokɔ ɔmo ewie akokɔ yɛ de ne kɔto prison five years obi akɔbu judge wafa ne ne thousand eight hundred Ghana cedis nkurɔfoɔ wei nam ɛna shatawale ne stone boy ɔmo yɛ ɔmo entertainment kakraa bi a stone boy twii toy pistol ɔde kyerɛ shatawale so pɛ mo akye no. Moagye sika akɛseɛ afiri ne nsa. Store boy ne Shatta Wale ɔmo amboa obiara o, ɔmo amporɔ obiara. Delta forces akɔ akɔbo judge, moafa ne ne thousand eight hundred Ghana cedis. Aman the King Solomon of our time, Otumfoɔ Osei Tutu, ɛ attackee judgement no kaa sɛ mm judgement wei deɛ mu ohwam. Adɛn ntia? Ɔmo yɛ NPP foɔ. Ɔmo na ɔmo koeɛ. ɛma NPP baa power nti NPP government ntumi nyɛ ɔmo hwee. Yɛn bisa yɛn ho sɛ are we safe Nana Addo why Nana why? Kane ma mpanyin Dɔnrani Mahama ee yɛafew bɛgye wo boɔ deɛ wokae ne nyinaa bɛ mu turodoo ɛda hɔ pefee. Ei! Yɛte ha sei, ɛnkyɛe biara o, yɛte ha sei, ɛna yɛ Anas team yi a ɔmo ɛna ɔmo boa ɛma katahyehyɛ ɛne porɔyɛ ɛne porɔyɛ kankan ɛbra ase ɛwɔ yɛ Ghana ha sei a international nyina ɔmo agyegye award a kyerɛ sɛ yɛama ɔmo abasobɔdeɛ a ɛkyerɛ sɛ adwuma ɔmo yɛ no ne kwan so ano no yɛnim yɛn nyinaa me ne wo yɛnim sɛ mpanyinfoɔ a wɔyiyɛ ɔmo to Ɛnna no ani ha sei, ɛnna ɔkɔyii Kwesi Nyantakyi asɛm no baeɛ. Kwesi Nyantakyi ne n'asɛm no, ɔ n'ani ha sei na ɔkɔyi baeɛ, ɛma Ghana nnipa nyinaa bɔɔ n'aba so. Wei nyɛ yɛ fɛ. Na NPP ni Member of Parliament Kennedy Agyapong wakɔyi Anas boy no, Ahmed Wakɔyi ne picture de aba out sɛ wei ɔyɛ Anas, ɔyɛ Anas ni ba, akwadaa wei a ɔwɔ ha sei ɔyɛ Anas ba. Ɔka Anas team no ho. Obi a wayɛ wo adeɛ a ahye wo biara, wotumi wote no a wotumi bu no, ku no, wotumi yɛ no deɛ wopɛ biara. Ankyɛ biara na yɛku Ahmed. Ankyɛ biara na yɛku Ahmed. Obi akyerɛ obi akyi kwan ama yɛakɔku no, ɔnam. Adɛn nti a ɔyɛ NPP ni? Adɛn nti a wɔse sɛ Nana Addo ne ne mpanyimfoɔ bɛtuatua ananso a ɔbɛkyerɛ kwan so a wɔfaeɛ a wɔde baa power nti wɔntumi nka hwee? Nti Ghana yɛmmisa yɛn ho sɛ, sɛ wɔn a wɔbɔ yɛn ho ban na wɔwuwu, wɔn a wɔbɔ yɛn ho ban na wɔku wɔn firi a, me, me ne wo a yɛnni hwee mu, yɛnyɛ hwee no, yɛn nso ɛ npp ni bu a waboro kwa ndc ni npp bu no bu a waboro kwa ghana ni npp ni kun a wakum kwa nana ado why wɔmampanyin adɛn adɛn yɛsi nhwɛ nana ado kum yɛ brɛ ko hwɛ ghana ni bia woyɛ npp ni woyɛ ndc ni o deɛ yɛ ka no ni brɛ kwan so na meka no moma yɛ nyi politics nto nkyɛn This coming ninth July yɛkɔ demonstration yɛato ne din sɛ kum yɛn prɛko adɛn yɛn werɛ fi ɛnyɛ Nana Addo na ɔde saa kum me prɛko no baeɛ ɛnɛ yɛka kyerɛ no ɔyɛ president yɛsi ɔnkum yɛn prɛko no yɛabrɛ no yɛabrɛ no yɛni ha sɛ ɛnkyɛ yɛ biara ɛne yɛkɔ by election wɔ Ayawa so Yɛkɔɔ by election wɔ Ayawa so, deɛ mo kɔ yɛɛ wɔ yɛ wɔ hɔ nom no ɛna yɛ general election deɛ sɛ mo bɛ mo bɛ mo bɛ kuku Ghana foɔ nyinaa sɛ by election ɛna mo tumi mo tumi atame paa na mo abu yɛn saa ɛna yɛ general election deɛ yɛ wu. Ɛmɛ kyimifoɔ bi ɛkaa sɛ this is the beginning of twenty twenty wei na mowɔ mo tiri mo masa wei sɛ John Mahama ka sɛ will match you boot for boot a mose adɛn ntia ka ka dɛn ka ka dɛn na mopɛ sɛ ɔka masa we are going to match you boot for boot o we are going to match you guys boot for boot Wei kan ho ɛnwɔ sɛ mo mo ka asɛm biaa ka ho cos Mahama se sɛ wo bɔ masom a mɛbɔ w'asom wo tɔ boot no aseɛ no no ɔse wo bɔ masom a mɛbɔ w'asom wo tia me a mɛtia wo nti sɛ wo nyɛɛ w'adwene sɛ wo bɛbɔ masom 2020 a ɛnka ɛwɔ sɛ wo ka ho asɛm cos adeyii me se wo bɔ masom a ɛnɛ wanyɛ ammɔ masom a me nso manyɛ ammɔ w'asom Simple as ABC. Wei mo se eh, eh, wɔmampanyin pɛ sɛ gidigidi ba. Ɛndeɛ kyerɛ sɛ mo mo obi wɔ mo tiri mu. And we are not going to allow you do these things in 2020. Yɛ yɛ yɛ ma mo ayɛ awɛ. Mo rɛ fi ayawa so yɛ kɔ sɛ yɛ kɔ akɔyɛ by election. NPP boys yɛahyɛ wɔn SWAT ntaadeɛ wɔn kita tuo a polisifoɔ kita. Ɔmo kɔ bo nkorɔfoɔ ɛpirapira ɔmo kwa ɛka adɛ ɛka obi wu yɛ these boys ɔmo kɔ gye saa nkwasia sɛm excuse me to say ɛwɔ ayawa so no their pictures were seen on videos their pictures were seen ebi mo koraa na ogyina ogyina ogyina ɛhɔ a ɔhyɛ police ataadeɛ ebi na yɛyɛ ne photo grid a ɔsan hyɛ ɛɛ ɛɛ ɛɛ npp ataadeɛ and evidence everything is clear sɛ ɔmo yɛ npp boys a mo atrɛ ni wɔn. Ɛwɔ sɛ ka yɛ yɛ yɛkye wɔn. Saa nkurɔfoɔ wei, yɛhu no, ɔsim ase a na ɔbenten ho ka ho, na yɛakye no. Hɛ, hwan na na ɛka wo ho? Hwɛ vi, hwɛ picture wei. Hwɛ picture, wɔn na wɔte hɔ bebrebe yi, wɔn nyinaa, their pictures are seen. Ɛna yɛ identify wɔn sɛ wei, wei, wei, wei, wei ne wei, wɔn nyinaa yɛ NPP boys. Ɛwɔ sɛ ka mo kye wɔn. Nso, yɛse yɛ asɛte commissioner of enquiry, deɛ, deɛ, deɛ mmerɛ bufuo mmerɛ hye koraa ne sɛ, commissioner of enquiry. saa nine member of ɛɛ eh, eh, nine members of commission of enquiry na wɔn yɛɛ na wɔn kɔ fa emir short ɛne n'asefoɔ no wɔn de bɛyɛ commission of enquiries no wɔn de yɛayɛ ghana sika mo abue wie a yɛayɛ taxpayers money mo asan de etua saa nkurɔfoɔ wɔ yi ɛne wɔn a wɔn keka wɔn ho de yɛ saa commission ne nyinaa mo tua wɔn ka ɛne ghana sika wɔn akɔtena ase aka nsɛm yi a yɛn ho hwee biem. Ɛnɛ, wɔn a wɔkɔdi saa nkwaseasɛm no wɔ ayawa so. Meme ne wo Ghanani, yɛse yɛfrɛ yɛn ho Ghanafoɔ. Meme ne wo, yɛnni mpo sɛ saa nkurɔfoɔ no, yɛatoto wɔn awe o, yɛayɛ wɔn dɛn, nothing, wɔn nenam. Nti Commission of Inquiry, mfasoɔ bɛn na ɛba ho? Wɔmampanyin e, yɛse yɛabrɛ wo, kum yɛn prɛko, why? Kum yɛn na yɛnwu. Ah! Ghana momma yɛmbue yɛn ani o, momma yɛmbue yɛn ani na sɛ yɛse yɛbɛkɔ so ara di adi akɔ ɔgoasom mu wɔ yɛn ankasa yɛn asase so a, daakye ɛbɛha yɛn. Ɛyɛ a deɛ ɛma ɛsi ne sɛ Ghanafoɔ ɛyɛ a na yɛn werɛ fi sɛ sɛ yɛto aba ama obi a, woto aba ma nipa no a, wo nkwa pɛ na ɛwɔ Nyame hɔ. Sɛ wobɛsɔre anapa, woasɔre adidi asomdwoeɛ mu, wobɛnante, wobɛyɛ biribiara, ɛwɔ nipa ne nsa. Sɛ ɔse ɛnɛ da a, wobɛda. Sɛ ɔse ɛnɛ apolisifoɔ, ɛn, deɛ ɔbɛka biara ɛna wode bɛyɛ adwuma, cause wohyɛ n'ase. Ɛyɛ a na yɛ werɛ fi. Masa, politics, ɛnyɛ, ɛnyɛ football team o. Ɛnyɛ Barcelona ne Real Madrid. Na Barcelona hyɛ Real Madrid tɛn koraa a, ɔse next, next season yɛbɛhyɛ wɔn. Daabi. Wode wo nkwa kɔ akɔhyɛ obi nsa. Wode wo wiase mu biribiara kɔ akɔhyɛ nipa ne nsa. Nti wokɔ to aba ma obi a yɛnhwɛ NPP, yɛnhwɛ NDC. Mo nyinaa, yɛn nyinaa yɛhu yɛ. Mampanyin John Dramani Mahama, kane mampanyin yɛafew. Bɛgye wo boɔ, bɛgye wo boɔ, na yɛafew. Deɛ wokae ne nyinaa bɛ mu turodoo, pefee, ɛda hɔ. Sɛ Mampanyin Mahama wonntumi annyɛ hwee koraa mpo time ɔbaayɛ koraa a, Mampanyin Mahama makee sure sɛ yɛ bambɔ ho nsɛm deɛ wɔammfa anndi agorɔ da. Yɛ bambɔ ho nsɛm, Mampanyin Mahama ammfa anndi agorɔ da. Wo hwɛ me na wo tie me. Video yi wo hwɛ wie a, me serɛ wo, sɛndi ma obi foforɔ. Why? Sɛndi ma obi foforɔ na save obi nkwa. Ɛnɛ kidnappers abu wɔ Ghana baabi a wobɛfɛ bia kidnappers wonim baabi a wo nso wobɛ akɔfa obi bɛ kidnap o nti beware beware Kanewu talk show Jonathan ni Amashi TV si beware wo na ma yɛ aware cause yɛ kidnap wo sisi a obi ani hɔ bɛyɛ wo yɛwerɛ fi Takrade girls mmiɛnsa na ɔmo yelaeɛ no bɛpem nɛ yɛhu ɔmo Yɛnhu wɔn. Nkurɔfo yɛ adehyeɛ mmiɛnsa na ayi ayere afiri yɛn ntam. Ɔmanpanin John Dramani Mahama berɛ so, na Obi Hila. Nkurɔfoɔ mmiɛnsa na ayera wɔ Akufo Addo berɛ so. Yɛnhu wɔn ɛbɛpem nnɛ. Ɛma Nana Addo Dankwa Akufo Addo, wo godfather Owusu Bɛmpa ɛka kyerɛɛ Ghanafoɔ sɛ wɔnim baabi a nkwadaa no hyehyɛ. Na sɛ yɛma no sika a, hwɛ nkwadaa ob ebi ebinom adehyeɛ, wɔn maame mo da wɔn nna, wɔn didi koraa nkɔ, kɔs onim sɛ ne ba no yɛ wawu o, sɛ wawu koraa ɔde fa ne ne munu no brɛ no mfa no nyɛ yie. Onim sɛ ne ba no awu o, yɛ yɛ yɛde no akɔyɛ so a yɛnim. Na ɔno nso bɛmpa sɛ ɔnim baabi a nkwadaa no wɔ. Na sɛ mampanyin John Dramani eh, Bernardo Dankwa Akufo Addo eh, ma no kwan sɛ kyerɛ baabi a nkwadaa no wɔ a, ɔbɛkyerɛ. Na moagya Owusu Bɛmpa na ɔte hɔ ama moakɔ akɔkye Honourable baabi a ɔwɔ biara, Nyame nhyira wo, ɔnto wo nkwa nna mu. Moakɔkye obi dehyeɛ, innocent soul. Owusu eh, Ofosu Ampɔfo, moakɔ akɔkye no sɛ mobɛbisabisa no nsɛm. Nsɛm bɛn na mobisaa no? Nsɛm bɛn na mobisaa no? Lick tape no, kidnappers ka ho. Takoradi kidnappers, ɛka lick tape no ho. Moakɔkye no sɛ mobisa no asɛm aberɛ a obi se menim baabi a nkwaa no wɔ. Asɛm asɛm bɛn nie? Ghana, moma moma moma yɛn fesi fact. Obi se menim baabi ɔmo wɔ, obi nso nka ho asɛm. Hwan na ɛwɔ sɛ kɛɛkye no? Ɔyɛ NPP ni nti ɔmo ntumi nkyi no nti the best thing to do is to to to to to arrest an innocent soul a ɔyɛ NDC ni. Ɛhefa na yɛdi asɛm wei wɔ? Mesrɛ mo, mesrɛ mo wɔ anidie kwan so, mesrɛ mo 2020 is around the corner. Yɛwura John Dramani Mahama, Nyame asan de no abrɛ yɛn biem. Nya John Dramani Mahama babia wowɔ biaa mese I have your back I am going to do everything possible to make sure sɛ me ɛne me youth cause meyɛ youth every youth in Ghana ɛbɛto aba ama wo me make sure sɛ every youth in Ghana ɛbɛto aba ama cause ya feel ya feel SHS free no ɔka sɛ ɔbɛyɛ no ɛno nti na ɛnuanom kɔ vote ma no SS fo bebree vote ma no Ɛno nti na yɛn maame mo vote yɛ nso yɛ a yɛatumi ahu sɛ SHS no kura mpo wanyɛ. Yɛbɛka ho asɛm akyire. Mesrɛ mo, John Dramani Mahama san bɛ biom. John Dramani Mahama ɔsan bɛ biom. December 7th 2020 mesrɛ wo, woyɛ MPP ni kora ɔhyɛ MPP atare a yi to hɔ. Wokɔ box ma wo ne wo nyame pɛ. Hwɛ deɛ me ne wabɔ ho nkɔmmɔ yi na to aba pa. Meda mo ase paa sɛ moahwɛ me, na mede nkyia ne aseda kɛseɛ ba yɛ bɛma yɛ National Executive Members, Honourable Ofosu Ampofo, yɛ National Chairman ne Comrade Sammy Gyamfi, National Communication Officer. Ɛne ada national executive members nyinaa honourable asedu nketia I love you why wo wo deɛ ɔyɛ me role model ankasa mede nkyia ma mo nyinaa nyame nto mo nkwa na mu ɔnhyɛ mo den ɔma mo ɔtwɛn honhom na mede nkyia kɛseɛ paa ɛma me ankasa me MP the former minister for youth and sports The brave warrior me me frɛ no TBE the best ever Honourable Edwin Nilante Van Der Poel me de nkyia ne aseda kɛseɛ ɛma wo me da mo ase sɛ mo ahwɛ me wo a wahwɛ video yi a ɛyɛ wo fɛ no me srɛ wo sɛndi mo obi foforɔ wate me srɛ wo paa sɛndi mo obi foforɔ me nama ɛna egu screen ne so no wo a wonim sɛ Video no ataakye wakoma a wopɛ sɛ wo push me wopɛ sɛ woyɛ dɛn wo wo sponsor me na menyɛ video no menyɛ no kama ɛma Ghana foɔ nyinaa ɛhu sɛ akwaa no wɔka nokorɛ na Ghana no yɛnsan ba yɛ tete no mu biom wotumi frɛ me anaa wo send me message wɔ WhatsApp na yɛabɔ nkɔmmɔ meda mo ase.